Ine, Mary welaýatynda, watandaşlar, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynda Türkmenistanyň belli satirigi, ýatan ýeri ýagty bolsun, pahyr boldy, Nurmuhammet Nazarow halk içinde Nurişka diýip tanalýardy. Şonuň bir başyndan geçen wakasy, ýagny o magnitofon zapislerde, ýutubda zatda ýok ol. Men bir gullukdaşymdan eşidipdim muny. Hakyky bolup geçen waka şonuň durmuşynda. Bir anekdot diýsegem bolýar, men şony aýdyp bereýin. Umuman, umuman, Nuryşka bir halka belli adam. Ýa özüni tanadan a. Muny toýa çagyrýarlar, gel, sen bir ile belli adam, gel, biziň toýumyzyň açylyşyny et. Birinji sözi sen sözle diýip çagyrýarlar, bulam kabul etýär. Oba bir pes göwünli adam bolan, wysokomeriýa zat ýok eken-de. Käbirleri özüni prezident hasaplap gaçyp ýöreýändir, bir onuň ýaly däl. Oba, soň Bulam diýýär maşynyna münüp diýýär goňşy oba barýar toýa diýýär. Ýolda gaýyşnikler saklaýarmyş. Nury kaka tehpasportam gerek däl, woditilskiý udostwireniýe-de gerek däl, prawa. Bir sany anekdot aýt, gideber. Ýaňky Nurişka jogap berýär, Ýigitler, men toýa barýan. Toýa, toýuň açylyşyny men başlamaly. Gaýrat ediň. Özüňiz ýaly garagöz oglanlar garaşyp dur. Men gijä galyp barsam aýyp bor. Beýtmäň ýigitler. Baraýyn, toýy açaýyn, sözlemeli sözümi. Sözläýin. Gelýän ýanyňyza dagy turadýa anekdot aýdyp bereýin diýen. Daň atýança geregiňiz anekdot bolsun. Ýok diýe gaýyşdylar. Nury kaka bir anekdot aýdaňok, gideňok. Aýt bir anekdot. Aý, beýtmäň ýigitler, ýok. Bir anekdot gaçyr, gideber. Aý, bolýa diýe, oň ýaly bolsa diýe, bir aýdaýyn size anekdot diýe indi. Anekdoda üns beriň. Temirýazow adyndaky köp ugurly keselhana, bolnisa, adamyň beýnisini operasiýa edip çykaryp, kelle çanakdan beýnini çykaryp, ýuwup-arasalap, iriňlerini aýryp, ýerine goýup tikmeli. Şoň ýaly bir çylşyrymly operasiýa. Oba ýaňky adamyň beýnisini açýarlar. Oba bir nämede operasiýa edip duranam diýe bir güýçli professor diýýär. Şoň ýaňky professor Aý özä bir çaýlyk boldy bul ýadatdy özä diýip diýýär. Maňlaýynyň derini syýyp. Geliň bir çaý içeliň diýip diýýär. Çaýa oturdylar diýýär. Çaý içmäne. Soň medsestra ylgap gelýämiş. Professor, professor. Ýaňky çykaran beýnimiziň ýarysyny Murka pişigimiz iýäýipdir diýýär. Beýniniň ýarysy ýok diýýär, pişik iýipdir diýýär ýarysyny. Aý diýýär, ol-a bolmandyr. Soň medsestra soraýar, Indi näme etsek? Näme etsek bolar indi diýip, Ýaýdanyp dur diýýär. Nämiş etmeli indi diýip. Aý, nämiş ederis diýen. Ýarty beýni bolsa-da diýe, ýerine salyp diýe tikäýmeli bor diýe. Hiç bolmasa diýe, Türkmengala gaýyşnik bolar diýemiş-de, ýaňky professor. Türkmengala diýe, gaýyşnik bolar diýip diýe, jogap berdi diýe. Eger şu Nuryşka pahyr bu günler diri bolan bolsa, şu ýarty beýnini ýerine goýup tikmeli, hiç bolmasa DWTA aktiwist bolar diýip jogap bererdi pahyr.